vanhu wekuti some of them they have lost hope so i was just trying to inspire uh, my generation kuti guys vamwe venyu tiri kudai so vamwe venyu tiri kufamba so uh, but i was surprised with the level of response yatakawana and people who reached out about 50 percent of them there are people living in the diaspora and they are asking kuti anojerika ah, zvinhu zvauri kutaura ka zvinoona kushanda e, but iwo kutaura kuti youare targeting these people and people who are back home uh, why not include us in that mix so zvakandibata to be honest i was touched kuti impact yacho yasvika to that level so nhasi tasina zvakawanda zvatatiri kuita zvedu pafamu tiri kungofamba famba ndomwa mutoona ine titori kudhamu zvedu eh, just for a walk so ndopanazova no rega ndiite this video nyandida kuita nemi so ndakanyora mapoints andakanyora pasi kuti handisazokanganwa eh, today zvatiri angoita zviri simple iam talking to the diaspora community ndo vanhu vanoda kutaura navo nhasi so mukaenda payoutube you will see this segment eh, kana kuti this playlist yandakagadzira yakanzi who are we talking to today that segment inenge iri specific to a certain group kana tiri kuti nhasi tiri kutaura nemayouth iwill be posting some nuggets targeting the youth kana tiri kutaura ne

how to manage a piggery farm from the diaspora tombopoza ya panotyisa ipapo uh, tichitarisa kuti there is background history iripo pakati pevanhu vari back home nevanhu vari kudiaspora you know kuti besides zvenguruwe e, tinoita zvemarata kukambani yedu inonzi bsadan company so we deal a lot with the diaspora community then panoitika challenge yekuti pavanoshanda nehama dzavo kana iri pricing inogona kuiswa mamacups mamwari unreasonable e, there is this experience yandakaona yekubluffio tine imba yatakavaka kubluffio you know munhu akanga ari ipapo aitova mukwasha andiitika but mukwasha yeye aitaka paanorequesta mamaterials ezvinhu zvaatsano wake aibva ato requestwo nemari inokwana nezvake so akavaka dzimba two ka one nemari yemunhu one you know paari kurequesta mari yemarata ari kubva yobva atenga nemarata neake so it is from such a background yatoda kuedza kuona kuti is it possible guys to run a pigary farm from the diaspora or even to run any business from the diaspora so i'm here to tell you guys kuti yes it's possible but there are things uh, that we should talk about first eh, kuti tinzwisise kuti tiri kubva kupi tichienda kupi so ndakagadzirawo andakaonawo from experience eh, mados and dons uh, before establishing

muri kudiaspora hausi background but tiri kurana e, a livestock unit kudhila nemhuka guys kunoda extra care iwo haupi ndiyo muridzi webusiness uri kushanda nemushandi wekuti anenge aitoziva kuti ano ibasa ravo ndiri pabasa ende iwo ukabhurokwa anotsvaga rimwe basa thats effect so don't start any operations or any building without establishing proper systems tiri kumataura kumberi e, masystems yaya kuti which is which then uh, ah, pamaareas andakanyatso highlighter in red pamadons don't trust your family or relatives to run your business that is one of the very biggest mistakes iri kuitwa navanhu vari kudiaspora why ndiri kudaro not kuti nyaya dzatambotaura dzekuti mune muchibirana nekuita sei no there is a relationship iripo iri bonded not only by the business or the money involved mukavhiringana iwewe uchishanda nehama pane zvekuti iyo mamuchiita basa muri two wozoona zvakuinvolve ana tete zvakuinvo vana sekuru kumusha ka takuenda kwamurehwa kunoona mudhara musara takumbogara dare anditi ka so ndopanoita problem ipapo ukarana business nefamily because even if uh, there is a disaster that has happened you have to deal with the two things one you have to know how to manage that business to survive that's number one then number two you have to know how to manage those relationships so that those relationships survive so pane pakangonaka ka ndepekuti avoid kazhinji kacho especially in the management of these things avoid working with your family members panyaya idzodzi dzekuti iwo haupo and there is too much risk involved so now that i have spoken about the dons you know hakuna panongonzi usaite usaite izvi pasina zvinoitwa anditika so what do you need to do if you want, if you want to really run a successful pigary

watoita mafocused uh, calculations ako kuti no tichaburitsa mari yakawanda so uh, if everything remains constant tinokwanisa kuwana this much uh, these are the kind of risks involved ukaita izvozvozvo after a research unoona kuti machances ako iwewe ekuti unonyura anenge ari very low then another thing you need to do uh,

there is an agreement pane bepa riripo handiti randakasaina inini kuti iyo ndichaita izvi ndichaita izvi kana wati iwo uri kushanda nehama yako handiti ka e, because hazviri kuti vanhu vese hama dzakaipa tine hama dzakanaka chaizvo uda kushanda naye but don't work with them on the basis yekuti hama yako kana atoramba kusaina contract thats a red flag munhu ngaasaine contract iri binding otoziva kuti inini ndikaita any fanizi panamba ndogona kusungiswa kana kuti ndinogona kutopinda tsekuhindi chai chai isingaiti so have those contracts ari enforceable at the courts of laws handiti ka e, macontracts iyayo futi anoinvolva mapartners aunonge uchishanda nawo you are in the diaspora e, unofanira kuita an external audit okuti sometimes we come to your place toita maaudits edu unannounced masurprise audits aya kana ari an independent audit kufanira kuva nemacontracts aripo kuti allright muchadai muchadai muchafamba so so muchaita so so that when they, when they don't meet uh, the other side of their bargain uh, you can actually take them head on at the court of law was your rusa mari yako haupo anditika so you expect things to be run properly according to the template yaunenge waisa pai pabasa pako then

you know so you have to cut it so invest in cctvs and it kana pari pamusha tine maentry points nemaexit points make sure they are covered right then you have to make sure kuti vanhu vari kuuya kuzoisa macctv iyayo they cover all the blind spots kana kuri kufarowing i would suggest kuti tiri kutoisa ma 360 degree uh, camera angles aya ekuti they help us to know kuti zviri kumbofamba sei anditika then invest in wifi technology macameras atiri kuisa aya they have to be solar based ipapo that's a fact andit then tobva taisa chi wifi pamunokonetwa macameras aya isusu e, takazvizvitawo kwedu taitawo maproblems atatakuitawo e, zvakazotibatsira on something It can help you create that uh, sense of awareness. Mushandi anotoziva kuti haandiri kuonekwa saka iwo unofanira kungotiwo from time to time unomboplayawo maplaybacks aya aya uchiona kuti no nhasi vanhu vangu vachiita sei zvaachifamba sei then unokwanisa futi ku, kutoona malive feeds ayaya because anoiswa palaptop pa pako kana pafoni pako you can access them even on your smartphone so zvinokubatsira iwewo kuti unombogarawo so woti ee akomana akomana lanchi yenyu inombopera nguva iko vanobva vaziva kuti no tiri kuonekwa vobva vatoti aiwa ninga akagara apo ngaasumikoya manyanya kugara boys anditi so izvozvo zvinova zvarakidza kuti nononono mukuru uyo ari diaspora but ari kuona zvinhu zviri kuitika panapa you see e, then you also need madrone cameras madrone cameras anokubatsira iwewe pane atinoti mavirtual uh, uh, farm inspections you know kungoti munhu run this drone maareas asiri kukavwa nemacameras edu madika ayo ranwa drone wako woona kuti orit fireguard yakagadzirwa here kuitira kuti tisazoita malosses emoto anditi wongoonayo kuti iwewe orit vanhu havasi kurasa zvinhu pamusoro pematanga enguruve here woonawo kuti septic tank riri kuitwa richiemptiwa here something like that izvozvo zvinokubatsira kana wainvesta in drone cameras then you need maoffice desktops pauri kutovaka imba pacho you have to put a room room iyoyo ndo yauchaishandisa as your office inenge nemacabinet estuff but in that office mohamaisa a 360 degree camera zvinokubatsira kuti no one will temper around with the main system because tete takaisa muoffice saka even munhu apinda muoffice unotoona nhingi paakapinda muoffice ndopakazodzima makamera you see it will help you then paoffice desktop ndo desktop ratichaisa mapigary management systems pane masoftwares uh, like yatoshandisa isusu we use two pane inonzi mind your own business myob it's a very good software to manage uh, maunits akaita seyedu epigary aya then there is that uh, software inotengeswa right now vari kuita 400 us uh, per year uh, inonzi mypigary so my pigary software ino pano update kwa marecords physically munhu achingotinya enter automatically aribva apinda musystem then iwewe wakagara kudiaspora ikoko unokwanisa kungologa in muthat software woona kuti orit saka ndiri mapiglets akati nguru yakati iri kuzvara musi wakati kauti yakazvara musi wakati kana chiri chikafu waishandisa chakawanda so so ukainvesta in that e, muoffice desktop yako you install those piggery management softwares e, zvinokubatsira iweyo kuti ukate e, eh, pufarage then in terms of agri technology whatsapp yaapo anditika do some random whatsapp video calls na manager or anyone or supervisor aripo kuti ano ah, zvakamira sei kana mati panzi pane nguruve iri kurwara for example ndirakidzeyo nguruve yacho iri kuita sei semunhu anenge akaita research yeutoziva kuti no nguruve iyi kai e, ine henia handiti wotoona nano guys ibatsirei so kana kuti nguruve iyi yaita bacterial infection ungoti ano ibatsirei zvakati zvakati kana iri nguruve yekuti pamwe unongona iri kukamina wobva wati oraiti ndiirakidzewo makumba ayo ese munhu achiisa pakamera oirakidza kuti noguma chakadai dai wotoona kuti ano nguruve pamwe yakachekwa kana kuti ine mota pakati pemakumbo something like that those are random whatsapp video calls they show that you have got an interest iri heavy mubusiness rako and it will keep everyone on toes because they know kuti anything chaidentifyiwa by the camera there's going to be a video call following so it will help you even kutova nemeeting ne nestaff yako chaichaivo andit vanhu vanoinstalla masystems ayaya zvinoona kuti dhurei like ours isusu system racho rakatikostira about 2000 dollars to install that system kana mainstalla that system matozvisevha mari iri kupfuura mari yakaita seiyoyo trust me on that one because munhu haachakwanisa kuita mafanis e, panyaya iyoyo then tabva pamaagri technologies there is something you need to do establish clear efficient and proper systems wedre kuti systems mazimbori tinoabusa ngonzi ane system yekuti asystem yekuti

nguruwe dzese dzazvarwa nguruwe yega yega inofanira kunge nebirth certificate rayo ndo rinokwanisa kuzoti taakuchuza breeding so kuti ukwanisa kutrisa unoona yakazvarwa musi wakati zvichikuenderana nemawetsi ainayo yakamborwara here saka mishonga yese yatabaya panguruwe inenge chinonyorwa mumarecords auri kuzoupdatwa uchimaona iwewe uri kudiaspora handiitika then also need mamortality records fanika pamamortality records ipapa anodiwa because you need to know kuti iwewe how efficient are your systems mortality rate yako iwewe ikapfuura 10 percent watoo mumalosses and it isusu we try to keep it between 6 to 8 percent mortality e, pane farm visit ratakamboita e, some few years ago fama ye aiita challenge yekuti nguruve dzake aiti hadzisi kupfuura pa6 weeks dziri kuzongofa and it oo zvikanzi eh, zvikanzi auya ah, mumbondiita se mumbondionerawo kuti ndiri kuvhiringa papi chikafu ndikutenga chaizvo mushonga ndikutenga chaizvo in time takaenda pamapremises ake takasvika ipa pachinzi pane nguruve 18 dzanga dzafa eh, zvimawina zviri 6 weeks old eh, vaitaura vashandi vacho vachipowa maexplanations avanopowa like avajaira kupa mushandi wavo but isusu being experience in that area unonge uchitoteerera zvako uchitoseka kuti akumana saka munhu adaona kunge takapusa takazoti tafamba tainspecta mapremises yabo dzakakumbirwa no toda kunoona kwamunodzisa kana dzafa kwanzi ano ah, takanzi toisa muchi mublayer toilet tikati haiwa okay pakanaka bva tabvunza the gentleman anga ati invita for farm inspection yake kuti muda kuti tane problem iyi so don't interfere mubasa rataakuita taakuita zvamatidedzera tikati diginurai ble toilet yacho ngaidiginurwe chislab chiya chiya vanhu vakamboda kukomblena komblena bva chadiginurwa chadiginurwa kudai youll be surprised kuti takaona mune nguruwe four chete ndongure dzakanga dzaafa saka unyenzi pa18 dzaitaurwa idzidzo pandika challenge yekuti pane mama mafarmers isusu mafarmers todzorana mashure tega nini ndinobirwa nemushandi wangu but zvinonotengeserwa the next farmer next door you see so ndo zvaiitika vakomana vangu ato in the business of supplying mawinners kumurungu because mazuva ekutanga waiti ikanzi yafa oti tionei ichengetei odziona saka paakaona dziri kungofa dziri kungofa akazongoti ano munongofushira then that farmer created a loophole dzanga dzangunzi dzafa tichitengesa mawina achibuda e, vakomana votoita mari iwe usina chauri kuwana then pamarecords ipapo you also need madaily feeding records you have to know kuti kana iri lactating feed tine mamai mangana nevana ari kudyawo many kgs zvotorekodwa then toenda to e, kucrip kugrowa tichidaro so izvi zvinokubatsirai manje kana makalebula mapenzi enyu handiti hatisu tikumaisa makamera tolebula kuti kana riri dry sow toriti p1 kana kuri kufarowing toriti f1 so we know kuti isusu muf1 ndikapinda murecord kanzi muf1 mune nguru ene wana 9 handiti saka which means pavana iri kudya 4 and half chikafu chevana plus 2 kgs thayo that 6 and half kgs dzairi kudya peday ndoona kuti orit ndozvanyorwa ino marecords then kana ndaona ndizvo zvino marecords then i go ka musystem ndopinda pacamera ndoona kuti mf wani mune nguruve shuwa here ine wana 9 then you be surprised kuti yo nguruve inonzi yadya 7 kg iyo ine wana 2 saka it means vanhu vanocreata that confusion kuti vawane kuita pufarage iwane kuitika vanhu vaburitse zvinhu so marecords you have to be very strict on marecords kuti zviri kufamba sei then pastock movement system no pigs can be moved in and out of the farm without meeting the state standards and criteria hatingoburitse nguruve isusu handiti isina kubuda isina kukwana mawetsi akati like pedu isusu the minimum live weight atoti ngaibude 75 below that nguruve haibude handiti kana ari mabreeder ma munhu auya achitenga mabreeder ikatongofoira chinhu one pane zvinhu zvatotarisa pabreeding stock haichatobude because we have got a name to protect and inyaya yeintegrity kuti uite mari mubusiness so stock movement system iroro mukaita adhere to it you won't go wrong then pane biosecurity systems ndo yakaipa kana aya nemabaya security system so pamain entrance pagedhi panopinda nemota dzese nemarori pafanange pane footbath inogara ine mushonga unoiswa every day mushonga anditi toenda futi pamaentry points nemaexit points ekumapens pafanange pane footbath again then toenda isusu kuti washing room kana pane mienzi auya ati ada kuona nguruve dzedu anofanira kutogeza akasageza taane problem anditi because toda kutira kungomaneja biosecurity right now kune chirwere chaya chiri kunzi monkey something something here chirwere chaya chiri dangerous e, unosara uri pazero same same with eh, african swine fever e, iri dangerous danga rese rinowaipiwa kusara uri pazero then tine zvirwere zvakafanana na menji zvinounzwa futi nemavisitors pafamu saka kana tisina

maripoti iyayo ari kusendwa kwauri via email e, kana muchishandisa whatsapp yosendwa riri document maningiriro yayo for documentation zvinozokubatsirawo kuva nereference point kana pane patikuti tikurasika pano ehe takaita nguru idzi throughout the year but hatina mari yatinayo muhomwe what went wrong you can trace marekodzi chi marekodzi iyayo then

pavawanika manatural disasters kana stock theft if you are not insured you won't recover anything apa iwe unenge waita a lot of investment so any business man should insure business rake same same to pigari insure your pigari anditika then izvi taiita zvese zvemaintainal system zvinozodzokera pachinhu one hire the right people iwewo haupo so you need someone ari knowledgeable anoappreciator business rako anditi ka e, waakutoda manager ari sober anoziva zvaari kuita anditi just to motivate them unongoincreasewo salary yavo slightly above dziri kubhadharwa wamwe bcause iwo haupo ka to monitor every day saka ngatitiwo manager wenyu muri kumupa 350 dollars per month anditi e, ngatitii ndo the current e, rate iri kupiwa nayo mamaneja iwe unobva wangotiwo 500 then paunowaka mm, imba uri kuwaka nemanagers quarters handitika maunobva wangogara wangoiswa kambhedha kasofa kagasi wongoisa kasolar system just to help them mm, stay motivated izvozvo zvinokubatsirawo futi kuti ati misikanzwa isa wawandire pabasa handitika then kana wati iwe uri kushanda nehama yako like zvatambotaura zviya zviya isa all those systems wosaina contract yako wodai wodai wobva wamumotivatawo futi because zvese zvatataura kumusoro uko it doesn't make any sense kana pakazongoenda benzi paposition iyoyo so you hire iyu vanhu iva vatataura the right people owasainisa chi macontract ma then wongoita tumamotivating tools twaunoshanda nato like isusu pedu isusu we say nguruwe yese yawiniwa handiti yabviswa pana amai after two weeks tochiwerengera kuti dzakazvarwa dziri ngani dzarumurwa dzipenyu dzingani then tongoisawo haa maybe wo 10 cents kana 20 cents pangurwe kune munhu they will be motivated because kana muchipusha mastocks munhu anotoziva kuti ndine extra 100 dollars yangu yandiri kuwana just because takagona kurumura izvozvo unozviita futi even kuna manager wako womusetera target kuti my friend we've got 100 sow unit i need 10000 mapiglets here achafamba pa after one year for sure they will meet that kana ukawaisira zvinhu paground kuti no mukamita matargets aya tichadai tichadai tichadai like in any youth anenge ari akaita um, agriculture be it a diploma or a degree chinhu chatee tichitsvaga isusu ndepekugara saka ungoto basa rikafashama ungamita matargets akadai so ndokutengera imba hana basa kuti wati kumutengera kupi kauti ndokutengera stand izvozvo munhu ndikuva kutaura gore rinopera haite musikanzwa kana one bhozi anoziva kuti no pane zvinhu zvandakavimbiswa kupera kwegore uku kana kuti iwo ukabata mota zvakanaka handiti condition yemotikari ukashanda nayo motikari five years motikari yaa yako iye anoziva kuti no this motikari ngatiti its a d for d car handiti ka single cab iya anoziva kuti iye nyangwe akaunganidza pei yake akwanise kuitenga handiti but akangoshingirira for the next five years atoudzwa in there is assurance zviri written down pacontract anobata motikari iyo zvakanaka wauraya tsuro mbiri nedombo one why achachengeta basa for five years because ari kuzoda motikari then ipapapa une manhingirini ma atoti ma immediate targets auri kumusetera ah, anenge achirwisa kuti amamite because iwo youare honoring your side izvozvo zvinokubatsira then you also need to consider joining maforums and associations because uri kudiaspora

pig breeders association of zimbabwe zviri kwauri uda kujoina um, forum ipi but the idea is vanokupawo matrends ezviri kuitika mumarket anditi vano panosheyiwawo futi kuti vari kumanaja sei masystems akasiyana siyana e, then association iyo kana uchibhadhara affiliation fee yako vanopota vachitawo mavisits so they know kuti no tina special member yedu jeri ari kuuk saka vanotomboti vakagaragara vouya vachiona mm, zvataona kufamba kwenyu gadzisai apa nepapa nepapa taona izvi neizvi it will help you because you are getting professional opinion hausi kungowana pfungwa dzemunhu paground you also, know, uh, you also need to join maresourceful whatsapp and facebook groups uchingoonawo kuti vanhu vari kuzviita sei imomo mumawhatsapp groups imomo then you also need to join malocal producers groups like kwedu kwaseke uku vanhu vatori negurupu ravo rakawanda rekuti imimi tinokwanisa kubatsirana kuenda kumaketi nganditi inini ndawana maketi inini iri kuda nguruve dzakaslotwa mapokas ayaya 500 every week asi andi ane capacity ukajoina magroups yayo ndopaunobva wauya unotora kwajeri wonotorawo nguruve kwajoshi wonotorawo nguruve kwanhingi tobatanidza tonotengesa kahwani tane bargaining power kana usipo iwewe uri kudiaspora vanhu ivawo ndo maziso ako futi ehe tambotaura nyaya yemamwe mafamazi anodzikisira mumafamazi anotenga zvinhu zvaibiwa papurazi rerimwe fama but pane mafamaziwo futi ane integrity okuti anotoona no no no no muridzo wepapa haapo ari kudiaspora but zviri kuitwa apa mm, rega timuudze so you be kept in touch in other words you have put your eyes everywhere like zvandambotaura pekutanga so guys ka ndo zvanda zvandangofungawo tingosheyawo kuti its not possible its very much possible but uh, you need to consider these things e, ndangoita hangu iri video but as you can see e, i prepared a document e, rekuti anenge achirida unoona ndibata pawhatsapp i can share it with you then iwewe unozochionawo document racho uchiri analyzawo and wonyatsoriita chireread even this video

my relatives, my friends in the diaspora, yes, you can actually run something successful uh, whilst you are on that side. E, nyaya ingoripo ngatingoisai masystems atataura nezvawo aya tikadaro i tell you kuti nyika yedu zveshuwa tinoona kuiwaka thank you so much guys next time cheers